Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli. Fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal l-, u anki l-. Jekk tistagħġeb faċilment, titkaża jew tieħu għalik malajr, dan il-kontenut ma jgħoddx għalik. Il-kumplament Ħudu pjaċir u ħuduh fost kemm għandkom kollha. Mela żomm waħda ħa naraw. Ħxejtek lubha! Tajba, ċajta ħelwa. Ċajta tajba, ċajta ħelwa. Ara xtajr il-bira u taf kemm niċċajtalek mommu. Mela ara ġej, one, two, three. Mill-lastja, ah! mela, aħna wara wara pataflun hate comments fuq Facebook kontrina. Għadna għaw, med ninġa lebda tip ta' depo, med ninġa lebda tip ta' ta' lebel, anzi, Qegħdin ħafna ħafna ħafna aħjar għax bil-hate comments kollu beħejna l-għala u nofs tickets tal-live show. Ġifieri xi nirringrazzja l-haters kollha, però Aħna l-lum edinaw, mux biex noqodu nixorbu fuq il-live show kam aħna tajbin, ġik namlu kull ġimma. Il-lum edina, għara PJ ġaddej. Ġaddej. PJ, għanna smajt li għanna word inti PJ. Il-lum edinaw b'mistiden tal-men speċjali kullħat jaf minu, guys, sinjuri u sinjuri għalikom!

Eh, A to Z Electronics li juħsib il-tech tagħna, laptops, computers u affarijiet li juża l-spooner anka l-AC hawnhekk jismu se jaħkunna huwa mhux mhux hawn bħalissa ma anyways. Eh, actually, fakru li rridu l-servizz jawna. Le, le, x'men naħseb l-ammont ta' Reklam talla da. Reklam kbir u. Miley Kemm General. jintajjeb u. Onlineintimates.com għal toys tal-adulti, tistaw taraw xi biħu hemm, 5pointsgrowing.com għal min irabbi l-pjanti 18 plus u koll. Fire and Fork, eh, ikla laħam tajba għal kull eh, tistetne. Eh. Titneħja. Le, kompli, kompli. Fire and Fork għal ikla laħam kull nar ta' erba, 50 euros all you can eat meat. Għadhom qed jagħmluha dik ukoll Black Box Pro illi għajna eh, bl-audio wkoll għadni kemm dejaqtlu żobbu biex biex eh, ibidlilna xi ħaġa ehm, u mal-ewwel legend ġifieri. Eh, legends, għax tnej li huma. Eh, Met Photography qiegħed hawnhekk ir-Raforis jaħdilna ritratti bħas-soltu għandna lil Stretta, Pinta Stretta, Pinta Pjaċir u Mi Media illi hostjawna kull podcast li nagħmlu. U għan sjedin fi zifna, għan semmu malajr il-live show, guys, ma ninsewx, għanna live show li ġej, bajtu bacon il-live number 2, 30 Xi ġarħ. Ħa nitkellmu aktar tard fuq għax irid insemmi l-sponsors, dak hu d-deal. Mhux issib il-libba sponsors mela. Tini ċans. Mela, aħna guys għandna live show, tickets huma available fuq ticketmonti.com, tistgħu wkoll issibuhom fuq buytobacon.com, għandna biċċa ta' banner ħamra impossibbli tarawha jekk ma tarawhiex għandkom problemi kbar f'kollox f'ħajjitkom. U ix-show ħajkun 30 April lejlet public holiday u 2nd u 3rd May. Ħajkun Warehouse 21, doors opening xi seba' u nofs, sisu seba' seba' u nofs u eh, show jibda around 8. Għanisu satej, li ma jkun hemm balla daħ l-ewwel sena, sena l-oħra kienet fucking tal-bliħ, dis sena ħankunu ikbar. Ejdilhom l-sponsors ukoll jgħinuna daw l-legends kollha li jgħinuna marajr. Mela. Ejja żomma x'għandna x'hemm ħafna nies li jgħinuna. Mela, Black Box u Backlight Dawn qed jgħinuna fis-sound u fil-lighting, Black Box tafu li dejjem magħna dejjem jgħinna u issa għadna kemm għamilna ħbieb ma' dawn in-nies, Backlight li ser ikunu qed jieħdu ħsieb il-lighting tal-post. Tajnihom stampa werwirnihom ta' x'irridu imma qalulna doable ħallu f'idejna guys, Saigon Food Truck, Megatech, E-Cabs, Stretta li ser ikun hemmhekk ukoll bil-birra tagħhom, I-Stage li ħadu ħsieb il- is-seating, l-elevated seating u l-stage u kol huma eh, Wild West Bar and Grill, Gozo Creations u kol qed juħsibinna il-printing, Jessica Contri se tkun qed tagħmilna l-makeup, CAMC Security, kun qed jieħdu sib is-segurity tal-post, 360 Safety, grazzi tal-Health and Safety eh, li qed jieħdu ħsieb jiċċertifikawna, eh, Peak Insurance u Ozo Cleaning u kol. Dawk huma l-sponsors li se jkun qed jgħinuna fil-live show. Bala Legends, they're, they're, they're On board with our cause għax ħa jkolli ndawwarha naqa' naqa' romantic il-biċċa tax-xogħol. Fi dawna jemmnu fil-comedy u we're flattered u nirringrazzjahom minn qalbna talli jiddeċiedu jagħtu s-sostenn lilna. Inkomplu noffendu l-Gerald. Ġe, issa ħa issa inti għedtilna mbarra u vera u nemmnuk għax aħna nirċevuha wkoll taqla' naqa' hate.

Ej, ej, ej. Veru? Duda. Jena lek insuq ħafna bil-mod. Small dick energy, ej. Għalek, inti għalfej, inti kif issuq maġġel jew bil-maġġel? Normali, normali. Imma anka jim xieġel il-bil-mod minna. Vera ċilla, vera. Vera punt kan orqot narak miexi, ostja. Vera, vera calming pala. Vera calming. Fej, rajtni mi. Issa, u għara kif ġejt, blajru plan jew tal

Isu Bud Spencer b'sola ta' kanser, ostja tista' Ostja, nistennew jiġi. B'sola konverżiva għaddej. It-torre totana. Imma. Nistennew jiġi malajr. Vera, vera. Le, xekxu li jitħol jitħol fija l-bicċa li għanna. Għax peress li d-deriġiħu l-film li ħansemmu.

Jaghsilha nagħha, eħe, imma with, with all responsibility, il-lala kif belħu l-qrendi. Tajba, smu, proset! Smu, proset! Proset, inti Gerald vera tidher into the podcast at the moment. Tidher interessat ħafna. To be fair, ma ntikx torta xaħna ma tantx we didn't involve you too much neither. Tiġi, tiġi, jiġu, ta' jiġu, jiġu, jiġu. Taraf Fast and the Furious Gerald, dent, George Bog. Kemm hu se kif jarawh in-nies hu? kif M'għandix biżża- idea ta' dawn l-affarijiet. Nos, Għandhom għandhom gideb iktar mill-Facebook wall tiegħek was. Ej, għajdli, għajdli. Kellek tgħidli xi ħaġa. hawn. X'aħna Fejn kont, nagħmlu? eh, Dalli se Le, bżaj. għaw, aħna, ah, int- int- jina naħseb, inti ħalena mill-leba, inti inti ħsibt li inti ħatiġi għaw Mxi karozza uħra. Sarqulek il-karozza. Inti, inti xsibt li ħatiġi għaw just was gonna be a full out blown eh, eh. Fuck Gerald thing. Ek stennejtu. Ek stennaw. Aħna vera mishtek jahsra. Ġejt armati. Ej, sawa għamilt. Inti tara l-full episodes jew il-shorts biss. Lex jara l-full. Shorts, shorts. Il-short, eh, tara l-full episodes. Ma ġili rajt xitni. I'm not kidding, jiena, il-mara tijaj wahda minnom. Meta kienet tara shorts kienet tejd li mama doffi. Too much. Nistindax. Il-familja tiegħi mhux tiegħek. Ebo, eh, bad, kif bdiet tara l-full episodes, spiċċat tibbinġja. Ġi tibbinġ watcha u ratom eh, kollha. Ma nista la tajt Araw l-episodes kollha biex billi taraw. Aħna tieħa naraw żgur. Mija fil-mija jekk missek le wkoll. Aħna tal-li aħna aħna tal-li marketing geniuses. Ovvjament aħna no. Ovvjament aħna noħorġu, doħod xit, tu, doħod xit. Bħal sofrito, mela. Sofrito, dakka vera tajjeb. Ma rridx jiġi sofrito. Dakka għalissa sar marketing ma jafx qed jagħmel għax biex jiġi. Ħanejt, ħanejt. Kull darba li nkun ħaddin glien, kull darba, kull darba. Jidej.

Etlu trid tiġi. Jaqbillu, għax kollu. Mux hekk, etlu ħanamlu live show, etlu ejja bieħ hemmek, etlu ejja bieħ bil-van. Ja vera. Għalli, għan nitkellmu, nitkellmu, għalli, għalli, għalli. Mbagħad etlu etlu mbagħad anka nistednuk fuq il-podcast etlu ħanamlu reklam etlu tkun ta' Eżattu, Besa vera. Il-podcast għalli. Titkellmu ħażin għal eżatt mela biex tiġi tagħmel lira. Tajjeb. Eżatt! Mela, mela, qbiżna għalih. Wara li qbiżna għalih, da x'daq qbiżna għalih ma Għajjajt, għajjajt naqbeż għalih. U xorta jiena. nemnu li qed jagħmel. Da wara xorta nemnu. Xorta nemnu li qed jagħmel biċċa xogħol tajba, ġifieri credit to him u jalla l-ġid, ġifieri u dawn l-affarijiet. Ma Imma, imma anyways. vera, ma, imma if you think we're gonna, it's gonna be a full out troll session, Qatt ma kienet hekk, fl-ebda ah, storja tad-dinja ġifieri ma ħadd. Ah, ma ħafna. Għalajt, ma mhux biss Inti Gerald fid-description tiegħek fuq Facebook għandek. COVID-19 reporter. Commentator. Freelance journalist. Content writer. Insejt iżżid Purċinell u Comedian. Insejt iżżidhom dawk. Għax mhux update it tada Kemm tagħmel affarijiet x'tagħmel għamma in real life. What's your way? Are you a journalist eżin taħdem ma xi ilek żmien it's your profession? Żmien Ma minn qed taħdem bħalissa. Tista' tgħidilna jew le? Bħalissa freelance, jien. Freelance, ma rajtek kitib xi wieħed mill fuq għax l-ispuna, l-ispuna li bajqgħod ifittek. Maltis Herald qed nikteb bħalissa ma fuq sports. Sports? Sports ostja. Mm, mm, mm. Tidher vera sportiv inti ġara. Inti diderek. Min sportiv imma. X'tagħmel il-long jump inti. Da, da, aħna, għaxħana ma tanx. Sports reporter, u. Sports reporter. Li 20 sena. Għastja ah, tmur tara ah. l-lopu għek, ġifiri. Ah. Tal-MFA u għek għetnasumi. Ekk, mux ekk. Għas eh, jabom, bat, jien dejjem xtaqt nkun xaħġa. Jien darba kelli actually website tal-sports, eh? Falla ma l-ewel. Imma mux ovvja, għat ma jabjax kien. Ejja, ma xieġviex kienet. Kienet il-website, xil jizim. Footballaccess.com. Tajab, taħseb li tal-li jinti tmur toqgħod tara ħafna sports. Tar tmur, specialment tara l-futbol. Futbol iktar ta' water polo. Hemm ħaxi, hemm ħaxi.

Għas il-Bogdanovic, ma ħajġi u ħajjajt iva xejt jena, wara li qabdu il gazzetti u defaħu whatever, fil forget, da bjemen muża jgħajt le. Inti nisim għalik tal-li għafuk fuq il-post li kont għamel waqt il-Covid. Emmek bajt it-timbrat, inti Gerald, infatti kull minnet, Gerald fan, tal-Covid, tal-Covid, teqpa dejjem tal-Covid. Ejt il-verita ġili Gdib toħriġ numru eżaġerat biex iġġib. Taqla l-ħesib. Kien hemm xi drabi li ħadd xi żball, imma mhux. Ewe, meta ġieli kien hemm elfu xi ħaġa ma ħadd żball. Ewe, ma kif kif iżżomm kont tkun taf in-news inti u Terry ta' Borm laħaq. Kont tkunu Terry biex tikkopja minn fuq. Eh, kien qed tikkopja minn fuq. Għara kopju paste il-post. Eh, all right, ok, ġimi. Għada ġifieri. Għada l-istess. Imma kif kont tkun taf in-news qabel kulħadd iġi? Ġurnalisti kollu s-sorsi, ju. Ikollok inside info. Kellek xi tabib li ba hekk joqgħod joħroġ l-news u hekk jiġifieri. Bil-fors, bil-fors ikun hemm xi ħadd minn tażdej. Ma xiex fiha b'daqsi. Le, le, le. Eżatt, le, xej, xej. Sintendi tabib nazzjonalist kien. Eżatt. Sajdlek x'kien kollox kien. Imma kelli ħafna sorsi tajbin jagħmlu l-riċerka, kelli ħafna affarijiet. Jiġifieri. U dana bħala ġurnalist, it's, it's part of what you need, nassumi. Għandek bżon dak il-dak il-sors. Għallum, jena l-lum, il-page tijaj, għarrajt COVID-19, għax ħallos ma stax nibdel għed il-Madonna page. Kif ma stax bidel li sax? Mux taħallin il-Facebook. Ver. Għanna l-ewel bieċa xol tal-marketing agency. Għanna nbidlu nbidlu ilu. Le, dak għem t-tapplika u japprovaw jilek wara xieġima. Le, ma nistax. Ah, Kull darba niprofa,

Aha, aha, ejja, ejja, ejja, ta' fejjel, eħe. Eħe, dakka konti li naf bieħ, ġifiri, jien qabba ħafna qabel maħarġu. Kollok. Qabel ma sar, qabel ma sar, reputation. Qabel ma ħamur. Qabel ma sar, u ejja. Qabel ma ħarġ fil-medja. Eżatt, kollha kien qabel kulħadd. Jien għaddi prova l-baby, l-luk xej tal-mara, għid li naqam meta ħajkolli baby. Għax għajjajt niprofa. Għajjajt niprofa, vera. Bejt il-verita ġili għad ċemplitlek xarmejn u għalat l-eko xkema għandek jew hekk. Relazzjoni tajba ħafna ma xarmejn għandi. Relazzjoni tajba kienet gidbek toħroġ numri boħra allura. Kien inti toħroġ elfi toħroġ tlieta. Xakki tal-laħam tawde. X'tal-laħam tawde x'ġibi? Eh, di jgħidilna naqra di tal-laħam tawde x'kien qattaw li tisa. Li kien qattaw x'ista' nitkellem għax għandi kawża. Biss ta' x'kawża. Le, le, mela titkellem ma nidħlux f'kessi, brother. Imma hekk ta' fuq fuq Savery tihidna l-kawża. Dak għad niftakar li kien hemm ħessil ta' għawdex u kien kien hemm jisu xi rumor spread li dana kien qed jwaddab il-klieb jota. Il-klieb, le? Qed jaqbad il-klieb u jagħmel it-salzet. Eżatt, jagħmel it-salzet mill-annimali kien qed jgħid, imma jagħmel it-truxax. Jien ma semmejtx ismijiet, imma insomma, mbagħad kien ħareġ San partikolari, musa fiċni għal-libel. L-ostja xħesil. Ma. Fittixna xaħat għamluna l-libel. Aħna mejtin għal-libel, taf kemm imorru tajjeb fil-rating xaħat jamlilna l-libel jaħasra fuq ċajt li namlu. Dan ixtiequ aħna. Għamlilna xaħġa, sibilna xaħġa ġera divintanna libel inti. Minu l-aktar persuna pitma li jfittex il-libel il-ħin kollu, taf il-xaħġa, ħanaqbdu qabda miegħu. Imbelħu l familja. Ah, aħna biex. Jason, għad safar. Jason, Jason. U biex, u biex, biex ma milnix li bel Gordon Bay, xe. Għadna ma nafux, xe. Tejx kemm milna niprovaw, ustja. Għada friska tal. Għada friska. Jidej li tantem li belli ġejjin minn għandu da. Li għadu għatik tibom l-avukat, ġiviri, noqdu attenti, eh, ġiviri. Inti pro vaccine jew kontra, ġera, aħna. Kif kont, ta' dak iż-żmien? Le, pro-vaccine. Jew er pro-vaccine. Pro-vaccine għax jina minix minix ma nifimx, imma jekk it-tobba jajdu l li li hija tajba. Eżatt. Eh, nisma minnom jien. Mija fil-mija tafdom fil-panadol, tafdom f'kollox, tafdom fil-vaccine u kollu, jien ekna, nafar. Mhm. Fint l-injections ma tibżax minn, ma tibżax minn. Ma ħattomx kollha, ma. Tlieta ħadd. Tlieta, wija, tlieta ħafna. Aħna kiku vera favur li kiku

fuq il-podcast tiegħu. Ah, ah. Semmejtuh. La jaħxi li l-ommi ġifieri. Eh, eh. Jaħxilek l-ommu. Imma biex Ma nafx kien ma nafx li kien kien satira, sorry ta. Le, ma forsi taħt karozza mhux biex biddillu żejtu. Ma għandekx xi kors tal-mekkaniku ma nafux bi. Fil-karozzi ħina, total zero. Ostja vera. Eh, issa, ħan idħlu da xej għal-serjeta. Di lesta, di zgur preparajt għalija. Zgur preparajt. Dawk il-flus. Tal-5 ah, euro. Dak kont id-dikjaro minn. Għaw xaħat ta' taxxaw. Le, ma għat ta' taxxaw. Aħna ma tanċerawna nis. U kem taħseb li lajt flus, sorry, ta' eh, Ma. Kellek, kien hemm min ġifieri ġi tipo u subscribe jagħmilek u għamel. Eh. Kellu viżibilju men jiena. Kif spiċċa u l-revolut umbat, il-revolut, għax ħasbu eh, għedna għamil man il-għondi. U ma tanċa mill flus ħaqqa! Mux għamilt il-flus. Hi, Gerald! Il-kwantita!

Għal-bidu kienet hekk, u minn rejt, minn rejt. Ma ma kont minn jirrit jagħmel renewal, ġifieri setgħu. Eh, stja, esu l-IP fida. U ma kienx hemm għamil Għadhom għaddejjin bija sal-lum. Illum ma naqla xejn 5 euro, daqshekk. Eżatt, 100%. Reklami biss illum. Eh, ah, u jkollu daddem. Eh, jkollu, jkollu, jkollu. Jkollu ħaqqa s-sema. Jekk qed nirreklama ħolkom ix-show. Vera? Xejja, għandna magħna taħna bil-barters naħdmu. Għanna intervista. Namlu Bart. Eh. Actually, mux intervista di darba, konferenza għanna. Għanna konferenza ma xaħat li jafek sew. Għax aħna morna u ehm, u u inti inti jett li ċarmejn għattu għatt ma ma għalet xej kontrik għatt u għandek għandkom relazzjoni tajba. U aħna naħseb li mandekx il-barometer kollha. Jena mill-li nafu. Għamilna riċerka u sibna naqa footage li ma ħareġ fil-pubbliku ġifiri ħareġ wara l-kwinti, li xaktarx inti ma rajtux, fir imbasta kellek dawk l-ostjanis minn ġewwa hekk. Imma daw l-interviews ta' Mr. Charmaine ma rajthom u għalik Gerald Charmaine tindirizza pratikament lilek. Ix waħda din naħseb insejt il-mobile warajja, issa se nagħmel biex nirrilassa mingħajr ma nkun nista' naqra l-paġna tal-mejtin. Hmm, eh, sorry int, aħna se ndumu hawn u ġilimitilkom xatt b'xi virus feroċi jew ġew inkella ndabbar rasi, eh? Fuq li ma mardaħ nitkellmu llum. Fuq Ġaralt Fenek! Il-Madonna, ġifieri għandi x'erba' sigħat nitkellem fuq dak il-vażu l-libgħa? L-libgħa x'erba' sigħat id-duluri, mela ħsibtek ġejt fuq il-podcast ta' John Mallia jew? Kossu, kif qatt ma stiednu John lil Gerald tajtha? Tajtha xi bżal isbaħ minnu? Min jaf x'rata bass imxarrab ikun hemm fl-istudio. Għax it-tnejn li huma toqba ta' sorb. Ejja, ejja guys għal Madonna x'ħa narman idej bid-duluri. Spun! Ejja ferda dak zopp Wendy ostja u moħħok hawn! Int, Gawċi! Edin onera Iiii, madonna! Edin onera, madonna x'misħija ħajġibuni fuq il-CNN nitkellemek fuq Gerald. Gerald jekk qed tismani, ta' tixkas dak li għadni kifat. Mu veru xej, kju kont naf li tiffilmjanu l ħaġa li kont namlu nbatek tieħdu f'woxx il-gas li belgħet ommok meta welditek. Ħxejt li ħajti Gerald li ma tixraqx waħda b'dak il-bitcoin li għandek waqt li tkun qed tgħoddhom. Għalfejn qed tgħoddhom Gerald, eh? Biex tara ta' sebgħin ikollokx biżejjed biex tidħol kaza l-kati?

Ma tistax tibqa' ssemmi isem dak il-mudell hawn ġew. X'jonqos issa, li ndendlu kalendarju tiegħu għarwien fil-kċina? U għandu raġun żewġi jgħir għalih, xempju tal-bellezza maskili bħal dak. Kont se turi xi ħaġa, ġen. Le, le, xej, xej. Imma xi ħaġa. Eh, xi ħaġa parti, eh, ok, għax sibta krajt xi ħaġa. X'kienet imma importanti. Eh? Kejt komment jekk fil-kasu li jonna, naqraw issa. Le, le, kont qed ngħid qiegħed il-qrendi bħalissa u tfajt bigwa, no? Eh, so, għamil proset. Proset, naqra klamar. Inti darba Gerald apparently. Ejja, vera, vera. Inti kont tib kontrina. Kont mela, mela. Kont nibdew minn tiegħi, żomm. Tal-Magic. ċar fuq hekk Inti darba ktib. Limi tal-Magic. Tal-Magic meta kont tħalt naħdem mal-PBS jiena eh, ġejdi. B'daqsek. Le le mhux b'daqsek għax wara ktibt komment u qed basta dak il-biki kollu. Mhux għalik kont qed ngħid għal-Martina. Għal-Martina, nimħa għal-Martina. Martina bdiet tikpi. X'dik ta' askedna kelma. Għamil ta' għamlu billboard għanna find job, find a job u da wejja. Mux bil-forsi. U inta ma l-lura da xej komedi, ju, eh, da xej da xej ċajtu, basta da kil-biki. Nabelu, jom għadhom tom il-tuwa bi kbira. Teatri, dewba. Teħajdu l-ġaġġera da. Jafsu l-gas ta' posta. ċaġġa li mux minnu? Eh.

Nofshom joħodhom daw Alla sħabu! Tara hu! Tara hu naqbel miegħek Gerald jien hu daqshekk. Mexxi f'li jmiss issa. X'għedt x'kienet tal tal-coke li għedt kontrina? Ejja nibdew minn hawn, Ger. Le, mhux ħa tara xejn, xejn tħares lejn it-television. Għax daw impost ħa nagħmluhom għax ovvjament għandna producer kbir aħna għandna per eċċellenza u nesihom. Inti kont ktibt li tellajt li ħa jikkanċellawna minħabba dak ir-ril li kellna. Tal-kok. U inti ktibt. Il-liba. Il-liba, ma kemm ħraqt nostja dakinhar. Ma fimtkom, xu? Le, le, mużgur ma fimtkom, għax ma rajtx il-video. Inti qed li aħna ridna natu l-kok li tfal. Ah. Jien meċċek, le. Ċek, mela. suggested that, that podcast suggesting to give coke to eh. children at school. Exact, exact, fajta full on. Eh, fucking fajta. Biex nkunu ċari, aħna għedna mhux nagħtu l-coke it-tfal, għedna li nwadbuhom ġol-kuli. Le, forsi għagġilt ftit. Astja raġel. Ejja, raġel, le, raġel, aħna fejnu tiegħu tiegħu, ejja, għagġilt. Aħna għajna mlu għacċara kristall. L-għu nizdaf minn jiġi għagġel, it-tfal kiku kellhom jihdu l-kol. Mux ħagġek kontu għattu ma. Skużawni ħan. Mux ħagġek kontu għattu. Ħantella għamalaj.

Dika, dika, all right, dika naqbel jena. Ġili għadġiltu, ġili kelli nisi ċemplu li joffenduni, jek ma t-neħħiċ minn hemm dan il-post għanfiċċek. Vera, Mela. U għat għat wasal, ovvijament. Għan ibatlek il-polizija. Jgħja panik jgħawnis. Panik, kollok 100% minnom. Min wan saten, kem ġejt bulid l-skola? Interessanti di domanda, 7-8. Prosit! Tajjeb! U minn nies u nixtieq ngħidaw ta'. X'ġifieri tajjeb? Umbagħad, umbagħad, umbagħad daw. Ħanajt xi ħaġa Daw jamlu reunions, għod jistednuni, ta' għal-buljawni, għod jamlu reunions, għod jistednuni. Mela, mela, xtaw jekk, għax mbata meta fi żmien il-bullying kulħadd jammela ta' jekk, mbata wara, I, I was a kid. It's fine because I was oh. young, it's fine to be an asshole. Moħħirieħ konna, moħħirieħ konna. Tal-edin fuq il-sujġet tal-bullying, kan tellaw lek naqra hate comments illi illi sibna ħna. Foxxi l-gideb li tigdeb ja giddieb, jalla jaqbdek il-kofri jkun toreq fil-bini. Dak fejk, imma. Taħseb? Illi bal biġa ħajaqa. Taħseb li fejk da inti. Għana raw li bis. Għana raw li, xtaħseb, xtaħ, da jiġi bullying kiku? Jiġi cyberbullying dak it-tip. Chris Fern,

Issa, Lej li miss. miss. Nxie ma jistax ikun, mux vera. Nirralla jihdok 40k plus demme. Lum, lum, lum. Ma tkunx 40k plus. Madni, għax qed tindirizza bħala madni. Eżatt, aħna maħna xejn ta' Maħna xejn. Aħna vera la bib zobra minn kollox. Aħna ħan nibqgħu hemm minn hemm ħan nibqgħu ngħidu l-xan. 15k. 15k, sa vera saret hekk apparently jew.

Ma miltulux bo bovri fil-break. Bovri il-bet. U dak kien hemm xara likes. Six, six, six, six. Għamillu view għal. Għamillu view għal replies.

Imma jitejt kontri. Dik ma tafx tikteb ta. Ma tafx tikteb le, ġera, ċizzop pettejt, vera? Mela. Mela. Oġbitek il-birra, oġbitek. Tajba l-birra. Tal-ostel istretta, vera. Dik, dik, jek treddaħulek b'xi tip ta' moti kollok botox poisoning. Xaħġa, xaħġa, għaj kollok zgur. Li bis. Li mis minnem. Claudette Buttigieg, ex-part. Kemm nixxieq tpoġġi fuq wiċċi. Imma jien le, ta. Di biex nazzjonalista issa. X'in problema? Il-lostja xinti ċil lostja ġela. Ver! Indijani. Vera ċil. Dak kemm xtrajtuhom dak il-followers kollha. Ħafna, oh, expensive. Aħna nirraġunaw. Li miss.

the entertainment value ma nistgħux noqogħdu ngħidulu u joqgħod jippreparanna r-risposti, għax dan ovvjament illum il-ġurnata għandu kompjuter u qed jitkellem bih. So, ma nistgħux nagħmluha unfortunately, logistically hija impossibbli, imma Spoon, take note, f'dil-biċċa tellgħalhom id-donation number, men, eh? Agreed. Tellgħalhom id-donation number għax aħna jaħsbuna jaħsbuna li aħna xi nies Kai boys. Zibel. Anzi, għajnu, eh, aħna nejnu meta nistaw u għajnu intom u kol fej tistaw, guys. Ma xorta zibel tipo. Ej, xorta zibel ħanilpa. 100%. Ma dak li bagollok għalliju, eh, fern. Ejwa, ejwa, ejwa, ejwa. Fern demel fern u kol. Mux għallek ek. Missosija fuq fun kullħat. Gerald Fenek, kemm ir-rejp janisa.

Zoom, perfetta ħarġet, proset, tajba kienet bella. Pattuqa ta' taqridli, ejja, kompli. Inti, inti tgħid. Kif jgħid f'dal-programm, qed tipprova nagħmela biex terġa' toħroġ Inti tajt li inti content creator ġifieri. Mhm. You're a content creator. Tista' tispjega li hawn xizzo pet tagħmel Gerald ġifieri issa. Għax dina jiena vera nix nkun naf. Ara. Diki, diki. Ta' TikTok. Eżatt, għaw tak xi stroke inti tella u xi ħaġa. Le, mhux bil-dan hawn bil. Bil-ritratt. Da TikTok mhux grinder ta'. Da TikTok mhux grinder. U issa da l-axħar bidna TikTok ta' Da l-axħar dej TikTok? Di uħra di. Xit leġġimat. Imma tajba ta' gżomma, keep it, keep it going. Le, le, le, mor tajjeb sissa. Tajjeb tajjeb issa? Xittella aktar ritrat tijek? Sissa kull ritrat li għatrajtek it-tella kolla karbo inti għawtu zar istess wieċu u tneħħi l-background u tbiddel il-background. Għax you have a really set photo face. It's dejjem l-istess. Differenti. Differenti. Ir-ritratti? Eh, ir-ritratti iva, nasib. Ir-ritratti jkunu differenti, ma l-wiċ l-istess. Resting bitch face. Resting bitch face. Per eccellenza, Beppe Fenekadami għandu minnu dak. Ejja. Demi. Soppa. Demi rabjat, pastija. Għanna iħor ritratt. Le, mux da, actually. Di, yeah, di ma tajba di, di xorta di. Xorta, xorta. Eh, le, le, le, iwa, di, eh, mara. Kompli, għanna għandek tal minnom daw. Ejja. Da, ġas, ġas, tati tali. Pero, pero, innutaw fil-background ċem. Dejjem il-BMW. Ostja! L-iskur! Iċ-ċavetta għat jamlu kantuniera għat iġiti der ostja! Kombinazzjoni! Kombinazzjoni! Għala l-ispur, l-ispur kien ħarit les darba, isma, isma. Eżat, dara ħaruk ħadu kol. Honda Civic. Da, da, da, da, Dak fiż minn il-Covid naħseb. Da, xiex, da, eżat. Le, liħor ti. Tal-BMW, xiex zok kontet tamer barra. Fiż minn il-Covid. Vera. Kont tista toħroġ tuħka. Ejja, le, kien hemm kerfju, aħna kellna kerfju, kien hemm smin kif kellna kerfju, le. Konna rridu nidħlu fid-disa għandu kun ta' billej xaġek kienet. Kien hemm xi kerfju, le. Kerfju ta' Kien jidhirli hekk kienet, imma anyways. Żgur ma stajtx tobżoq f'wiċċ in-nies, dik żgur. Eżatt, le dik dik kienet eh, dik kienet waħda. Wara fta- da- ħa- daħlet eh, dik fl-ewwel biċċa biex jispreddjaw jitallgħu l-immunità ħalliena kien. Kien ħallina nagħmluha. Għandek xi lucky lady ġenil dejt il-verità hija. App, zom! By Lucky Lady, qed ngħidu apparti nisa kollha li qatt Malta qaw miegħek sewwa. Nagħmluha ċara. Lucky lady xieġifieri? Lucky lady, jo, ġifieri. Lucky lady, jo, lucky jo. Xiex, għala, tiġi mux wahda ġi taqra l-ek xorti. Eżat. Wahda li ħatiġi taqlib l-ek għajnejk. Eżat. Xej. Lucky lady. Iwa, ma ndix għalfejn tgħidilna min ġer il-dostja biex taqla risposta minn għandek ħelu għal madonna. Iva jew le qed infittxu. Emma la mandi. Dik ju, hemm lucky ladies. Ma fiha xi ħażin għax ġdom biex tirrispondi, nos. Anzi, di supposta tifraħ iktar b'daw minn biżżob ta' xwiefa ta' BMW fuq il-kafe. Għax mhux waħda aktar minn waħda. Yes, kemm qed ngħidu, kemm qed ngħidu? Bejwet wieħed. Issa kompli affiġġa għans li għaddej fiha. Sissa. Tlieta erba. Jafu b'xulxin. Nemlu jien. Edha eh, consensual. Tal-lum il-rikki? Zimja fil-mija. Imma zgom ħanaraw. Consensual eh, da zin jiltaqaw ma' xulxin daw it-tlieta f'salt? Le, le, le. Le, le, Eh, xi separate. kultant hekk, xi kultant ma' Individuals. Inti mux sati rattu, jina t-najdilkom il-sati. Għajt, eh, eh, Għax jien kont salsa se kemm min- kemm minnhom huma actually mejtin. Le kolla ħajja. Kolla kolla jafu xinu ma jablu. Alright. U u- Insomma. u lebda waħda minnhom hu immaġinari. Insomma. Tippreferi, xi għidilna x'tippreferi u tip tiegħek. X'inhu tip Mara ta' mara? fajs tiegħek. Feisty, ġellieda, ħammalla. Jew waħda dek pulita. Eh. Tipo eh, bil-suit. Tiġi toqgħod tagħmellek. Ħanej ħaġa. Inti jekk inti pro vaccine, dal-effett li qed jiderissa fuq il-kamera huwa tal-vaccine. Ħataħx il-vaccine. Inti għandek ma nafx kemm il-sena, naħseb taf x'inhu t-tip tiegħek għal xi qed taħsibha bro ostja. Għalhekk allura ostja. Għadek ma volvejx it-tip ta' mara tiegħek. Jiena pereżempju tiegħi toġobni mara li għandha għoxx. Għax bħalissa ssib. Bħalissa toqgħod attent għax eh, kollok ċertu Jiena jekk għand- surprise. jekk għand għoxx nieħu Xed pjaċir. tistaqsi biha. eżatt, il-kwalitajiet. Eh, il-kwalitajiet ta' mara. Anything, eh, go ahead, r- reveal yourself. Għidilna, what is your type? Skinny, tall, short, antipatka, tħobb il-ġlied. Jien per eżempju naf min moħħu biex isib it-toxic relationships, man. Jekk hemm mara tajba, ma jridix. Ġejt, kellna l-ġejt milux li qalet li trid il-problemi. Problemi, tridhom, jridu kriminali. Kriminali. Għandaw għanna dej, ma jħsir il-flus kriminali. Preferibilment ħajli strang u bjondi.

Biex tibqa' avventuruż waqt li qed iġġeri. Biex tibqa' avventuruż waqt li qed iġġeri. Aħna, aħna, aħna. Għax dejjem l-istess każin. Aħna, aħna, aħna, ċar. Ah, jena u ġejdin miż-żewġin. Ġifiri, aħna pratikament għedin fl-istess il matijak so, aħna biex niddu nejk possibli, ġifiri, aħna rridu nżommu ruħna aġġornati u kollu attivi. Mela, għan, eżad, għek għan tuk, tuk idejat. U tgħidilna jekk intix lest tasal tagħmilha jew le. Għax Jew jiena- tippruva. Jiena lest nagħmel ħafna minnhom dawn. For the sake of experiment. Di darba smajta, e- eżin smajta, Di kelli vera. ħabib tiegħi li jagħmilha di. Taqbad bot Pringles tal-anjen, tal-anjen importanti tal- tal-anjen. Għani jew cheese and Cheese and cheese and onion, onion, dik dik il-ħadra. il-ħadra.

U dik fluid tista' ma tiklux hekk trid sewwa. Imma lest tagħmilha xi darba? Qed nieklu ġifieri. Le, ma tiksodix. Tiġa staħx il-bot Pringles kollu lunch in meat. Eżatt. Jiena tip ta' masturbazzjoni li jagħmlu għadi. Biex għalfej. M'għandekx għalfej, jiena naħseb tħoss jekk kieku kellha mela tinħass differenti. Speċjalment jekk tixi lunch il-meat ta' ċip. Għax hekk ikollu ħafna żejt u ħafna hekk. ikun Eh, iktar- Ta' xaħam. Ikun iktar Ta' msaħħa. xaħam, ostja Made tajba. in China. Made in China, jkun jkun dak made in China ġifieri jkun hemm ukoll li tista' timmaġina t-tfal jaħdmu ħadmu. Kemm bint li bajt. Mela. Inti, Ora, inti. ġifieri- ġifieri- Iżżid xħabsijiet. Ġifieri, ġifieri di ma tagħmilix inti ma taħxiex bot Pringles bil-lunch il-meat li għallek.

Ma tagħmilhiex laqqas dik. Le laqqas. Din tagħmilha żgur imma. Tilbes ta' James Bond u ġġerriħ għalik innifsek inti u tħares fil-mera. U ħejja dit. Le, ma ġbux, ma ġbux. Bela, tiddefa bil-qeda fuq it-toilet bil-kontra u ġġerriħ inti u tiflaxxja. Il-lema kemm aħna ħżiena. Jiena, jiena naħseb għandhom jarrestaw. Qed tieħu pjaċir Gerald. Le, mhux qed niddejja. Kemmu king. Għanna, huwa jiena ngħidlek li jiena erba' tiemona ma jarrestawniex għax qed nagħmlu daċċaj. Qed tistidnu għadam. Jarrestawna biex itellawna Mount Carmel. Għanna xi ħaġa fucking ħażina, oh, bil-fors. Ġiri għalkom hekk imma posta Mount Carmel. Ej, ej, postna ma. U l-alla, ftit. Ħafna. Jien not neddidhom, issa jekk tajdu li oħra niblokkjakom. Le, aħna nudu pjaċir imma bil-hejt. Eżatt, aħna l-haters, haters. We welcome it. Eżatt, reklami. Dit għamela iġġerieħ. Inti ju toqros il-bajt mal-komodina, inti ju tgħid is-salve reġina. Ma nitlobx. Ma titlobx. Ateist? Eh, issa nsaqsuh, issa nsaqsuh, issa nsaqsuh, issa nsaqsuh. L-aħħar waħda hija. Tobżoq ġowiċ uffiċjal ta' Transport Malta biex jitfawk ġo lokab ħalli jġerriwlek kriminal. Diet, ja tajba. Tajba, se nagħmilha għax neħel il-ħabs. Issa, bil-liġi ġdida. Xliġi ġdida. Zgur, mela. Xliġi ġdida. Ma tistax tassalta uffiċjal pubbliku issa. Eh, mux dejjem hekk kienet. Eh, le, ma tistax fuq bejlu. Issa ma tistax ma isma toħroġ fuq bej xiex. Issa le, issa sentenza effettiva. Estja? Għada ma ddiċ liġi ma qiegħda. Oh, it's, it's only fair enough. Għajeg, jena għasib kullħat. Fuq dak il-kastan għamrun ċara. Għallu xieġifiri, eh. il-podcast tagħna meta taraħ kollu. Meta nħolġu xort aħna nifqu Fej ngħidu obżoq f'wiċċ ilda, Aresset ngħidlek fair enough li jieħel ħabs bniedem, frightfully fucking so, u so nirraġunaw, le le. Imma jena naħseb dik missa missa tkun mhux Minn ta' posta tħalli barra dik biex in-nies jaraw dik l-oħra. Le, mhux ovvja, aħna aħna rridu Marketing l-views. genius. u- Aħna l-views irridu. Imma di l-ħaġa li mhux ġast uffiċjal, ta' naħseb it's not right to spit in anyone's face. Eżatt. Għana mlu ċara, mhux uffiċjali jew le. To be fair, assaulting a public official. Assaulting a public. Imma dik ġi assault, qed assault ġi ċaħat jew le. Top zoq fuq ċaħat assaulting. Assault ġi le, jisa. Ah, teju vera Gerald jew. Xiġi? Lubrication, mhux assault. Lubricating. Ġej minn background reliġjuż ħafna fil-familja, ma jien ma nimmen xejn. Ma temmen xej jew ma temmenx fir-reliġjon? Ma nemmix fl-reliġjonijiet le. Lebda wieħed Le, le, għastek. xej kollha. Temmen Temmen li hemm- Buddist fis-sigriet jew hekk. Le, le, le. Temmen li hemm xi tip ta' divinità assoluta kbira jew. Inti mhux wieħed minn dawk il-fucking injoranti 50% li ma jemminx fil-evoluzzjoni, hu? Jew x'qalu. Ma nafx jekk Malti. Ngħidlek ateist. Trid temmen f'evoluzzjoni. Ovvja. Jien nafa xaw minn dal-aħħar kollox. Eh, mela mhux 50 per. Percent xi 70 għandu. 70? Xi 70, le? Mhux more than half, more than half. Ma jemmux l-evoluzzjoni. Ma jemmux l-evoluzzjoni. Malta, men, Malta. Ħaġġi tal-lavin milux taġ. Mhux ta' ġejt l-labor,

Ma Just dawn four EU Member possibbli. States registered rates lower than Malta. Hemm erbgħa biss inqas minna. X'aktarx dawk l-erbgħa huma San Marino fejn jgħixu ż-żwiemel biss. X'aktarx affa- affarijiet hekk, ġifieri. Greċja forsi. Il-Gle, l-ħares, il-Greċja, Greċja avvanzati, dak li bnew kollox, le l-Griegi, Mathematics u alla science u zobbi alla ħares ma jemmnux huma fl-evoluzzjoni. Kieku ħażin għaġeb. Hekk jgħidlu l-Griegi għandu l-mara Griega da. X'ebha jisma' qdisiet ortodossi u żball. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dak ta' xi jkun qed jgħid. M'għandix idea men. Imma vera Kyrie eleison xi ħaġa kbira fil-x'ismu. Ġieli ġerejtu għal Charmaine Gauci Gerald. Le.

Le, ma daħal sponsors, u bro. Sponsor, u da. Nitfawom naqas. Sparpaljati, sparpaljati. Sponsor bħal da. Ġel dandu t-nej, ostja mandra minna l-lum, ostja. Daħan nibda nixrob ħana jibli. Mela, għax aħna smajna. Tajt jgħamil l-sponsor jew. X'setta? Ejwa, taf kemm u raġel tal-ostja. Konet juħsib inna il-bar emmek fil-live show hekk. Aħna, aħna, aħna smajna li kellek x'taqsam ma' xarmin. Eh? Kien hemm naqa' friction bejnietkom. Naqa' sexual tension. Infatti, infatti anki kella xi tajt dwarha biex. Ej ma ħi, ħana raw x'inhi. Tisma' liħor tkellimni fuq is-seks mela jiena l-ġoj jew. Jiena ma riservata ta' nieħdu f'sormi fil-weekends biss il-pija bikta wara mallu jekk trid tidħol trid tgħaddi mill-basement. Issa li qbadnija jien tant jien tajba fis-sodda li nivvintaħ il-ħaxi. Intom ġili smajtu bil-muntun tal-ward Dan meta b'saħħa ta' muntun tant ifaqqgħuli minn wara li nispiċċa b'żewġ wardiet ħomor iktar minn wiċċ Antonella wara programm Tliet ma' Sanġo Sodda. Ngħabbi bl-addoċċ. Ngħabbi daqs trailer tal-Atrans. Vera li jkun hemm min tant isabbat li jgħawwix lix-xażin, ma l-maġġor parti tal-irġiel basta ħafna gyms u għoxx, imbagħad xi nindurilhom dawra durella mgħadduda, id-duluri mhux jidħol lecture oħra povru student, pum pum pum, oqgħod hemm. Nammetti. Il-boys tiegħi nħobbhom żgħar. Ġeneralment it-tip ta' student li nfittex ikun mimli tilja risits b'iktar ċans isir kaktus milli tabib. Insakru fl-uffiċċju tiegħi nfaqqal u seringa Valium u Viagra bħal films f'għonqu u mbagħad erħili hemm. Nirkbu jisni qed nirkeb lambretta bis-cylinder head imtajjar, inxejjer idejja qisni qed nipparkja l-ajruplani u mbagħad xi norgażma nisplodi jisni virus iċ-Ċina. Minn studju li sar dan l-aħħar skoprejna li kull raġel li ma jorgasmax il martu immedjatament jibda jsofri sintomi ta' kundizzjoni tisejjaħ Kornos Bar Ritos fejn mingħajr ma jkun irid jobrox kull koxxa ta' bieb li jgħaddi minnu bil-qrun li tkun tellatlu martu. Darba minnhom naqla' żopp tant kien kbir li kellhom jiġu tal-MT jiġbduli minn vaġinti. Tfakkrunix mistħija? L-uffiċjal tal-LESA jdawwar it-traffic waqt li dak hemm jingrana u jirrejżja vrum vrum vrum jista' l-kwarta mil il-Ħamis flaxija. Vrum. Imma tant kien kbir daz-zopp li ġie tal-LESA jsaqsini kux kellu permess jġirbih barra, qalli, Dottoressa, dak mhux zopp, dak Doberman. Modimbo kien jismu. Ilni ma narh xi erba' snin. Naħseb issa laqhom. Lejtin. Ix. Bravo BJ! Dejjem tajbin. Naħan nirringrazzjaw naqra l-sponsors li qed jgħinuna. Guys, this show aħna d-darba is-sala letteralment artu tinda krejna. Ġifiri l-panic li jem ta' loġistika u kieku ma kienu ġdaw nies black box number one, għalla ħares ma kienu huma Black box qed jgħinuna f'ħafna affarijiet, speċjalment fis-sound, fis-setup tas-sound u dawn l-affarijiet. Il-backlight li ħajkunu qed jieħdu ħsieb il-lighting tal-post, kif għednilkom fil-bidu bagħtnilhom ritratt ta' x'iridu fuq l-istage. Fucking legends, jiġifieri ser jaqduna u ser jagħmluhomlna. Saigon Food Truck, Megatech ukoll dawk huma uħud mill-isponsors tagħna, eCabs, illi by the way, eCabs ser ikunu qegħdin joffru discount għan-nies li jużaw is-servizz tagħhom biex jiġu on the night, biex jiġu Kordin, warehouse, tala tiflaqs edna li ħanamluha warehouse 21. Ħanamluha warehouse 21, so jekk ma tkomx trasport, Jew inkella aħjar jekk ħadd ixorbu xi xi xi xi Xarba drink. nobis, Eżatt, anzi. Just get, get e-cabs u għandkom id-discount B u B10 issa ntellawha u hekk. Il-promo Skont insejx, code. il-promo code ntellawha. Stretta li se jkun qed jħsib minna x-xorb u ħajkollhom l-istretta beer hemmhekk on draft tistgħu teħduha fresh from tap. Eh, Ice Stage qed jieħdu ħsibinna il-seating, l-stage u kollox. Wild West Bar and Grill Gozo Creations għall-printing, Jessica Conti se tkun qed tagħmlilna l-makeup hemmhekk, CAMC Security ovvjament għas-sigurtà, 360 Safety għall-health and safety certificates li qed jipprovdulna, kollox qed jagħmlulna minn qalbhom, Peak Insurance u kif ukoll Ozo Cleaning li ser jieħdu ħsieb il-cleaning ta' kull night li ser ikollna. Bħal dejjem Matt Photography jieħdu Yes, r-ritratti yes, tagħna, tagħna, u ovvjament. Mi Media jagħmel il-videos. Gerald, inti fis-sex. Importanti, kullu nafu. Għax tider diplomat ta' sex inti. Li mi l-pozizjoni favorita tijak fis-sodda, apparti b'laptop fuq ħoġrok tara l-porn. Għaw il-mobile il-lum. Ostja, dik l-iktar pozizjoni. Taf li vera. Jena taf li naħseb, jena, mux naħseb, Naħseb il-ammont ta' użu ta' laptops li ġo moħxijin waqt li kienu nies qegħdin iġerruh naqas ħafna. Bil-fors għax kulħadd bil-mobile issa astja. Kiż jeħlu hekk. U la jaqalek u hekk anything. Ma vera x'inhu x'inhu l-pożizzjoni favorita għandek? Eh, sej. Eh, eh, Kantuniera fuq wara. Mejda. Mejda, xi favorita. Jiena pereżempju jiena minn dud biss għax jiena ma niflaħna me xejn. Eżatt. Irnimtet? Għal xiex imma. Għax xiex vjaġġi. Pożizzjoni favorita tas-seks. Mhux fil-futbol ċera għalfejn tħobb tilgħab bħal Ja, vera ma nistgħux inkunu ċari iktar minn hekk. Fis-seks. Minn wara, m- minn dud, mill-bot, ma nafx. Forsi għandha kbir, u. Xwara ġomo, għalla ġomoħok waħdek hemm, ah, anything. X'inhi l-favorita tiegħek position? Kieku kellek tażel.

Imma hija per eżempju, orajt, ok, ħana il imma mela ħana ħduha minn inglu differenti. Hemm xi porn li ma tarax tipo jien nafta ġiraffi. X'ma tarax, hemm hemm limit. Ussa. Il-laba. Nostja. Jien naħseb dalla Animal cruelty. Eh, dak li naf. Non-consensual sex. Xaħġa.

Dala bin intlab dan roba ġejt u għet I will go, ma najt xej u nħu balla views. U so għamilt. Mux għax għandi bżon ta. Yes! Għandu iktar minna, għandu iktar minna followers. Vera għandek, jent 60 plus, lejat, followers. 53. Għandu iktar minna. U ġimma tej oħra. Ġimma tej fadallu, le?

Inti tieħu pjaċir iddaħħal subajk f'sormon. Inti tieħu pjaċir iddaħħal subajk f'sorm lil ġil.

Ah, tibra toħroġ id-daqa mhix xejġa. Kompli. Iktar, iktar. Int vera tħobb taħxi. Għax għax tgħix fuq il-Bitcoin u ma taħdimx, jiġifieri ċaġa taħxi żgur. eh? Taxxi, fit-taxxa taxxi żgur. Eh, per Tgħix fuq eżempju. il-Bitcoin. Eh, Kif tgħix- taf li tnejx fuq il-bitcoin? Oh, xaħna għanna ċertu sorsi, inti taħseb li s-sorsi tijek biss. Ma tantx għandi bitcoin imma. Hemm ħafna oħrajn. u- Eżatt, u l-oħrajn. Dik vera ma jintaxxawx fuqhom. Bitcoin le, ma jintaxxawx. Is currency le jiġi. Ah, baba, li ġit stamel balla li jri, ekku ma taqla, ma taħux, ma tħallas taxxa. Ma kis stocks u l-istess, ma taqma, ma għandekx. Eh, tħallas taxxa fuq stocks. Għandek raġun, għamil capital gains. Anke fuq kripto? Kripto le, kif jitella taxxa fuq kripto? Jekk għandek il-wallet mimli sabal sal-alla tiegħu, mhux se Skont fejn qegħdin. hu. Skont il-wallet qed tgħid inti ġifieri. Panama, Ħażin, ġiel, Panama tajjeb, ma U teħelx. se ħanajdlek fejn qegħdin. Xinu? Liga. Għandu liga, taċċer il-dottilu. Liba, nifskuha. Le, le, m'għandix kumpanija. G-Grant. Imma ġiri qed ngħidu li kripto u le, għax u qed jgħid ħallas sa xo fuq il-kripto. Ma ma jiġix ħasil. Il-kripto ħasil ta' flus u ħaxi. Eżatt. Mux għalek kif intaħ. Ma legu għajja għalba. Għalek kif intaħu biex kun jistaw. Tibdilix ta' Aħna mux il-blockchain island. Eh. Nistaw ġviri, għattajt inti. Nistaw, eh. Il-minti taħseb li Taf ma semmejt li xinti eh. waħed mill-pionieri tal-blockchain għaw Malta. Vera, xtja. U ktibt Forbes. Vera, eh, inti? Mela. Serjeta. Edemna daw l-affariet inti t-tajdom, eh, Tara, ah, basta. Eh, Tafu kollox fuq. Le, ma nafux kollox fuq, għahna. Għanna l-affariet interessanti. Ah, xej, pow, sem. Vera, xini, sebirna di, iktab. Sibir ġaħ tal-Forbes. Iktab Forbes, Forbes, Forbes Gerald Lies. Ma nasibx li għadhom hemm massa. Smajtu jemmu demel għal l-lum. Ma nasibx li għademel. Ma jek tfittex Gerald Fenech oh, mela, Google ta' minn Bitcoin jew da' s-si partikli. Issa nsibu, jessan tfawu minn post fil-kas. Jena dik ma nistatax ma nistax nifem jena u ma nistax nemmen, għax li jena vera sinikil fuq id-dinja. Jena vera naħseb li kullħat jgħamil kollox għal-flus. Dik biss hi r-raġuni ta' kollox u għala timxi d-dinja, biex in-nies, whoever it is, be it how high in the chain, dan jixtieq jagħmel il-flus. U crypto, Alla jbierek, magħmul għat-tajjeb! Biex we be transparent! Għal it's a good cause, ma nemminhiex. Jiena nemmen li hemm xi ħadd deep down qed jaħxi u jiggwadanja jagħmel il-miljuni. Għax legitimately biex tagħmel dak il-flus. Biljuni, mhux miljuni. Biljuni, legitimately, It's fucking impossible to make that type of money. Forget it man, trid tkun qed iżżabbab xi mkien. Jien anki ħaqara naf xi ħadd għandu biċċa ħanut ibih is-sandli u korjaxxi biex jaqla' elf euro fix-xahar. Ovvja. Fi naħseb wara għandek il-biljuni. Isma' anke meta Le, ssib le, le. loophole sta jgħidulek mhux qed tax xi jien naf lil xi ħadd, mhux ħa nsemmi min hu, imma jaf għal min qed ngħid. għax illum għandu ħolqa pożizzjoni, allura ma tantx nista' nsemmih, ma nixtieqx nagħmlu ħsara. Tgħid xejn x'għana jikxfek. Le, le, le, ma nafx x'ngħidlu minnu. Jien qatt ma New scoop, new scoop, family member of JD. U da, da, jiena dejjem subajja dritt qatt ma ħxejt jiena. Sawa, jiena ngħidlu jekk issib loophole biex tifranka t-taxxa. Ma tagħmilix? Ittaħħa ximen, mhux ukoll jekk issib loophole iddur mal-liġi, mhux kaxi wkoll jiġi. Le, ħaxi jiġi, ja anka anka li download ja logħba minn fuq l-internet minn ma ħallas għalija mhux ħaxi Era. jiġi. Imma Mela, dak Da mhux subajk dritt allura. Ma dak mhux loophole, dak, dak full on illegal, dak Eh, copyright dak full on, infringement eh, full mhux on. ovvja, għalhekk Jekk- qed ngħidu. Jekk inti hemm loophole qed tiddur magħha, inti mhux qed technically taxxi għax m'hemm xejn illegali għalhekk Qed loophole. taxxi hu, Qed tkun- xorta qed Qed tkun taxxi. ħaxxej, iva, qed tkun ħaxxej u makak. U ħaxxej x'jagħmel? Ija, ija. Ma mhix ħaxi hu. Loophole ma jistax jiġi fix-xitbija. Ma tistax tiġi biex xitbija, ma tax xorta. Il-betting company skola, il-betting company skola ta' Malta, per eżempju, li kienu qabel il-legislation, qabel ma ħarġet il-legislation, ta' ma kien jagħmlu xejn ħażin. Apparti full on gambling. Eżatt, u full on money laundering u kollox, imma ma kien hemm xejn li ġie dwarhom. Darba kelli su. Alright dak iż-żmien. Darba kelli Subaru jien, darba kelli Subaru daw l-M70 l-antiki u parkjajt qudiem assa tal-pulizija fuq reserved malaj kemm nixri pakket sigaretti. Eh. Waħħlu l-inċitazzjoni u flok subaru kitbu Daihatsu u frankajtha. Mela. Jien niġi ħaxxej għax jekk inkun rrid nimxi b'subgħajja dritt immur u ngħidlu isma' police. Għandek raġun. Eħ! Mela ħaxxej mhux loophole dik, xorta Isma' ħaxxej tiġi. isma' police għamilt żball. Għamilt żball. Biddilli li waħda. Ma tagħmilhiex hu. ma Dak dak tgħallima. tal-li m'hemmx liġi taħseb li it is illegal or no? In ġenerali qed ngħidlek. X'jiġifieri? X'tara bħala ħax bħala legali inti jekk hemm- jekk Għax dan m'hemmx liġi ju tgħid li dan qed jaħxi, jekk loophole, jiġi illegali jew le? Le, mhux illegali. Le, illegali mhix ma xorta qed taħxi. Brother, għadna l-alla. Ma Jason Azzopardi per eżempju da ma jiftakx inkjesta fuq l-oskja eh, eh. kripto, kaħob jaqbad ma nisli għak flus tusa. Għalli l-ek għajamil Għatma smajt minn għandu li Għax anka konna kontra nazjonalisti dar, eh? Le, blokkjani li għandek. L-alla vera. Blokkjak? Mġildin ostja u koll. Mux, għat ma kallim tu Dak vera, vera, vera jobot il-ħasil tipo tal-affarijiet, eh, Jason. Taħseb meta jkun qed jaħsel il-ħwejjeġ id-dar, joqgħod jinkett. Għallem xi ħaġa tinħasel ostja. Ma nistax inwaqqaf il-ħasil. Taħseb jinkett, jien naħseb vera jew għalih jiena.

Kullim kien ġiġviri. Fej. Dal-pajzi kollha. Imma xi xissifer biex iġġerriħ ferja codes differenti. Konti xifrafna fuq xogħol. Fuq xogħol, eh. fuq xogħol, okay. Summit, so Uża da, tajba. nabu għafet boring, jek, ta' Brussels. Ta' Oh, Brussels. Le, ma sa holidays l-iktar. Wejed, għalli kelli u għal-bicċi zej. Għalli kara, għalli kara. Awa, jena dik sitna l-unika l-unika raġuni Jiena tajba kwiet, biex ta. issifer. eh? Vera, għalli kellu. Jina kwiet, ta. Tidher. Vera, Kull- stja- kull- Kull too min much. rada l-podcast ħajemnek. Vera. Vera. Għax kiku palissa kiku kien għaw xismu għaw Snow White għala teqlibiela. Snow White mini. Dik il-rieda.

To be fair, big up to fucking Gerald, għax ħareġ ta' king. Tajjeb, tajjeb. He's here joking, very, very nice guy, ġifiri. Ma għanzi, għala ġessi Vera, met xejn kollu bil-birra, imma it's fine. Tajjeb, podcast tajjeb. Mela għana ta' bajtu bej kien ħan qabduk id-dur id-dinja bħala travel blogger, inti di. Xintu koppi s-sifer, le? Koppi s-sifer, alright? U bħala test ħantuk scenarios u tlet ehm, u tlet titles hekk eh, tal-blog u inti trid tażel it-title tal-blog ser ikun. Tawa ma ħantuk scenarios u mbagħad ħantuk it-title tal-blog u minn daw it- it-tlieta inti stajt tiktibhom naqra ħjar. Xej, il-liba men, ġifir, mela ta' baj, għana naqra eżat, mela ta' baj tu Le, mhux bacon. dik li jmiss, daw li jmiss. Eh, Inti fim xi tittamel? Le, fimċi titfimna xi rridu nagħmlu. Fem, fem, għajja. Mela, ħanibatuk Pariġi. Right? Iżżur id-dulġiera kollha bħala riċerka dwar id-diabete billi dduq marfa bewl minn kull wieħed minnhom. X'ħass Se semmiħ il-xismu, tażeb one of these three choices of the blog, so. Dak ħelu. Xċuċu l-kuli. Jew le pipi bombo. Xtazel! Xtazel, Dak hello. Dak hello, dak hello, dak Tajba dik. Mela, issa, f'dar kas għana botuk l-Italja, sowa. Mm. Inti ħaddur, reġjun ji reġjun, b'mizin biex tizen las li għandhom it-Taljani. Xħassem il-blog?

in conjunction ma' Azzopardi Fisheries bħala main sponsor ta' Travelblog u tintefa' quality assurance magħhom idduq il-liba tat-tonn qabel jixtru kollox dawk id-demel Ġappuniżi. X'ħadd semmieh?

Ħa nibgħatuk l-Amerika, Gerald. Mm. Tmur iżżur il-White House biex tagħmel meeting ma' Trump ħadd itgħallem kif tkeċċi l-immigranti barra minn pajjiżek. I think, I think, private lesson. Ħassemmijom dawn. Anka imbong ħajlaqqata. Imbong, mux immigrant. Dak Malti. Dak comedy show host, ja ġerald, madonna. Eh, ma toħħoġ Ġildek mux Malti? Jew visit Lampedusa. Bil-visit Malta logo on Man United instead of Lampedusa. Eh, Ġildek mux Malti. Eh? Ġildek mux Malti ħassemmiħ. Tajba. Imbong mux immigrant, mux ovvja! Gerald! Il-lastja bella fej wasalna. Holland, ħanibatuk Holland. Tmur l-Olanda sewa iddur ir-Red Light District biex tikkumpara l-prezzijiet versus il-business model tal-qħab tar-Rumanija. Aħjar bil-ġuħ, kustilji jew kontra r-rida tal-Alla. Kontra r-rida tal-Alla. Kustilji. Kustilji ħassemmiħ. Sisa dejjem itin waħda żilt. Mela, ħanibatuk il-Lesoto. Sowa? Ħanibatuk il-Lesoto. Tkejjel bil-litri lejds li ssib fuq is-sits tal-karozzi tal-linja. Hemmhekk għandhom high rates ta' AIDS. Xi titfhem? Kemm qed tibgħat il-postijiet sbieħ. Ma mhux travel blog u qed tagħmel xogħol u. Na na na mhux dejjem dejjem posta bih. Mela, kif għassemmijiet travel blog? Ġej bil-liba. High five, għax HIV. High five. Dak il-klassiku. Jew first aids. Għan id-debja, l-ewel wahda, ġej bil-liba. Ġej bil-liba, ġej bil-liba, tajba. Qal ibatuk il-Kolombja, iddur il-kartels kollha ta' Cali, toqtol xi tnejn minn kull kartel biex tara jekk hux bħal Malta huma wkoll jiġġieldu fil-funerali. X'ħasseb biha, mejjet għal-linja?

Ħana batuk il-Libja. Ġa mort il-Libja jien. Hemm Mort issa vera? ġew nibatuk. Mela fis-Civil War mort. Xi Vera? civil war ta' kontra Gaddafi di jiġifieri. Eżatt. Mela. Ostja. Ma din id-darba ħadd Ma ġa tmur. għamiltux riċerka, ha? Le, ma sibni, ma aħna nagħmlu riċerka. Kien intervistani Uwin, Pereġin. Min? Chris Pesci. Mela. Vera jew? Mela, mela. Xipjaċi. Ħana ġanna batuk il-Libja. Għajt mala, forsi d-darba le. Imma tmur il-Libja, tmur il-Libja waqt żmien il-karnival li bes ta' Gaddafi. Mela ta' xekkamil. Xħassel miħ. Osmin hello? Better the devil you know? Aħjar aħ mill-li uff. Għala xefti, ta'

Ħabiba tagħna. Il-ħabiba tiegħek Charmaine l-aħħar waħda jibha. Chris Fern xamlu l miskin il-Chris Fern il-nazzjonisti foxxi l-Pepe għandhom dak il-libba Jason. Xin raħti la Brussel tant weġatom zaqqom li l-imodium spiċċaw of stock. Chris Fern. Oh, kemmu iswed dan. Kontu tafu li Gerald ibati minn kondizjoni tisejjaħ mejet bil-ġuħus? Dan jiġri li meta l-kulħaġa jisaqsu kien nies Int, b'wiċċ qiegħed iktar mis-salini fis-sajf, issaqsihom għal five euros waqt li ma tiddikjara xejn ma tmurx tħallas one cent taxxa f'foxxi l-qamel li għandek. Chris Fan! Taħseb, eh? Guys, guys, naqqas serjetà x'qed nippenikja. Tajba tidher lejja taħt għajnejja. Grazzi lil Talwa News. Sinjuri ċabċipa lil Talwa News. Għaw xaħat tiħor. Djona minn Net News. Inti foxxin li bommok. Modimbo. Il-parti fallika tal-ġenitali maskili jew kif inhi magħruf aħjar bħala Zopp il-laws x'ħin inħares lejha tqabbadni ċertu saħniet li kważi kważi tnessini li spiċċat il-pandemija u li għaddejt iċ-change of life. Min jaf kemm hi ġerrieħ għalija Gerald! Jien ngħidlek Meek li ġabu l-camshaft itih għalija. Tridu taraw biċċa minn moħħ Gerald? Ara ġej. Ejja Gerald, ejja fqan sa kem toftoqni. Dak it-tip li ħabba fik ikolli bżonn nieħu ġimgħa li fu xar fizjoterap. Lejn l-elezzjoni li ġej il-kassola ħan vota. Eh, għandu 71. Dem zazuħ, għadu frisk, le? Baluli to the left, bambaluli to the right. Zerza uli f-sormi ġeral ta' xadni kem right. Skont riċerka li saret fuq il-ħames Tist Blue Player Diet din il-ġimgħa, irriżulta li l-agħar togħma li doqt kienet dik li xxeqleb lejn it-togħma ta' Twisties Togħma ta' Nċova. Mhux iż-zoppetti skantaw. Għadhom kif ħarġu Twisties Togħma ta' Blue Cheese, issa taraw kif joħorġu Twisties Togħma ta' Ġubun tar-Ras. Aħsilni! X'qed tistenna li mmutlek? Jaqgħu għalik xorta kux bil jew bla polz? Mela ejja ġara!

Jerġa' jitla' l-banner, spoon, hawnhekk u d-dati huma 30 ta' April, 2nd May u 3rd May. Biljetti qegħdin on sale minn buytobacon.com. Idħlu għax sakemm qed nirrekordjaw issa, f'inqas minn ġimgħa nbigħu kważi nofs il-biljetti, ftit żgħira, ġifieri għal 50% mill-biljetti kollha li hemm available. Mela, Nirringrazzjaw lill-isponsors tagħna li dejjem magħna kull poddata A to Z Electronics għal l-apparati li jipprovdilna hawnhekk u anke l-air conditioning, onlineintimates.com għal toys tal-adulti tistgħu taraw xi bieħu hemmhekk. U mhux toys tal-adulti biss, għandu ħafna affarijiet interessanti.

Black Box Pro li juħsibinna l-audio u da kollu li biex tisimaw is-sound biex naslu għandkom. Met Photography, il-ħabib tana Raffors li dejjem ikun ma nawek kull poddata, stretta, pinta stretta, pinta pjaċir, ah. u mi media illi jħostjawna għawek biex nirekordjaw il-podcast. Ġel, thank you very much. Għad pjaċir li ġejt, be honest. Ija, mela. Oh, inti xsir, inti il-honest, tista toqx tkun sarkastiku. Xie pretendejt inti, ma pretendejx li ħankunu għek. Jien tiħsib li just is gonna be full out bullying assumejt inti. Ma kienx. Ejja, kif pretendejt. Ah. Ma kienx vera? Le, le. Ah, ah, kont qed naħsibha ngħidlek trid niġi. Vera. Naħseb kemm kont noffendi. Għadek ma tafx x'konna li mnamlulek. Kont għandek ġela ġimnalla ġejt. Għalek ġejt. Għax kif konna kif konna naħarqu kollox u ħlif kull smela fox ġera. Nis ġera liba. Dak ikun dak kien ikun ix-show biss, ikun noħorġuh Just see għan offenduk. Eżatt. Le, le, le, le. Għax ma ma jafux, il-guest ma jafux il-production li jem. Dej kolla production minna. Għafna xogħol. Namlu production għalik kolla dak. Ġiviri, tiġi taħlinna balla ħin, men. Imma, zom, l għanet guys, segwu, segwu il-pagġna ta' Gerald Fenek, għandek xaħġa coming up, xie tip ta' You want to plug your socials, beda TikTok, mor sibu fuq TikTok, eh, xi ħaġa oħra li trid tal voja ma tantx għandek bżonn vera, she is doing very well. He is doing very well, imma every little bit counts. so. Mux ek, mux ek. Agreed, Għalek agreed. ġejtu. Għandek għandek xi ħaġa x'tipplagja xi ħaġa ġejja jew A real big one. a real big one. A real big one. Jew xallieħ. Bravo Ġal, thank you very much, man. Guys mela tinsewx għamlu follow u like lilna kollox at bytobacon bħala handle f'Youtube, Facebook, Patreon dot com għandna l-patruni llum ma ġewx għax tant rdu jiġu jaraw il Gerald li kellna action ngħidulhom le guys insew m'hemmx post għal kulħadd finished. So guys follow us on all our socials ma ninsewx il-live show li ġej